Acts chapter 7 The priest oga dem come ask Stephen. all these things wey dem talk about you so na true Stephen answer, My brothers and fathers, make una listen to wetin I wan talk so. Na when Abraham, our grand grandpapa dem, dey for Mesopotamia, before he go stay for Haran, na him God wey get power appear to am come tell am say, make you leave your country and your people go the land wey I go show you. So Abraham leave Chaldean country, come go stay for Haran. After him papa die, God come tell am make he stay for this land where una dey now. That time, God never give am any part for the land, and he never born any pikin. But God promise am say he go give am the land, and he and his children

So God make covenant with Abraham through circumcision. Abraham come born Isaac and circumcise am after eight days. Isaac born Jacob and Jacob born the twelve brothers wey be our grand grandpapa dem. Jacob children wey be our grand grandpapa dem because dem dey jealous Joseph their brother dey come sell am as slave go Egypt but God dey with am come save am from all im wahala and from Pharaoh wey be Egypt king. e give am favour with wisdom and Pharaoh come make am oga for the whole Egypt and over everything wey e get. Hunger come dey for the whole Egypt and Canaan and our grand grandpapa dem no see food chop. So when Jacob hear say food dey for Egypt, e come send our grand grandpapa dem go check if na true. After dem don go two times, Joseph show himself give him brothers And Pharaoh come know Joseph family. Joseph send message go give him papa Jacob say make him and all the people wey dey with am come Egypt and dem be seventy-five wey go. So Jacob and our grand grandpapa dem go Egypt and dem die for there. Their bone dey there till dem carry dem go bury for Shechem for the grave wey Abraham buy from Hamor children. But as time dey near when God go fulfill the promise wey he make with Abraham, Israel pipo con dey many inside Egypt, till another Pharaoh wey no know Joseph con dey rule. E deceive and suffer our pipo sotey e force dem to leave their children make dem die. Na dat time dem born Moses and God con like am well well. Moses stay for im papa house for only three months and wen dem throway am for river, Pharaoh daughter con take am train am as im own pikin. So dem teach Moses all the wise things wey Egypt people dey do, and e come get wisdom for how e dey talk and wetin e dey do. But when forty years don reach, e come think am say e good make e go visit im own Israel people. When e see one man from Egypt dey oppress one Israel person, Moses come defend and kill the Egypt man. E think say im own people go understand say God wan use am take save dem, but dem no understand. The next day, Moses see two Israel men dey fight and he wan try settle dem. So he tell dem, My people, una be brothers, why una come dey fight una sef like dis? But the man wey dey oppress him brother come say, Who give you power to rule and judge us? Hope you no wan kill me the way you kill that Egypt man yesterday. When the man talk like this, Moses run go Midian, another land where he stay as stranger come born two boys for there. After forty years don pass, one angel appear to am for inside desert for Mount Sinai, where one bush for dey burn. As Moses see dis things, e surprise well well, and when e waka near make e see am well, e hear God voice wey say, Na me be the God wey your grand-grandpapa Abraham, Isaac and Jacob dey worship. Moses start to shake and fear no let am look too much. But God tell am, make you pull your shoe comot from your leg, because the place where you stand so na holy ground. I don see as my people dey suffer for Egypt, and I don hear as dem dey cry, so I don come save dem. Make you come, because I wan send you go Egypt back, Dis Moses wey dem reject and ask sey, Who make you our oga and judge? Na im God come send make e be oga and saviour through the angel wey appear to am for bush. Na dis Moses lead dem comot for Egypt. E still do plenty miracles for Egypt, the Red Sea and inside the wilderness for forty years. Na dis Moses tell Israel people sey, Na from among una God promise say e go raise up one prophet wey go lead una. Na dis same man dey with pipo for wilderness, with di angel wey tok to am for Mount Sinai, with our grand-grandpapa dem, and e come receive God word for una. But una papa no gree obey am, instead, dem no answer am. But dem change their mind say dem wan go Egypt back. Dem come tell Aaron, make you do juju for us wey go lead us because we no know wetin don happen to Moses. So dem make image wey be like melu, sacrifice give am, come begin serve the melu wey dem take their own hand make. God leave dem make dem worship stars to make wetin prophet Amos talk happen say Israel people una think say na me una dey serve when una dey sacrifice animal for inside wilderness for forty years na because of the house wey una build for molek and refan wey be una god and juju wey una dey worship na im make me send una go be slave for babylon god give the tabernacle to our grand grand papa dem the house wey dem go for worship am just as he say make moses build am After, our grand grand papa dem carry the tabernacle wey God give them with Joshua, come drive all the other tribes and take their land till the time when David begin rule Israel. God favor David well well and he say he go build house for God, but na Solomon he pikin come build am. We know say God no dey stay for house wey human being build, just as the prophet talk. Heaven na my chair, and na the earth I dey put my leg. So which kind house una go fit build for me, or which kind place I go stay? No be me make all these things by myself? See how una stubborn, just as una grand grandpapa dem be, na so una still be too. Because I don make una heart strong to disobey God, E get any prophet wey una grand grand papa dem no kill? Dem even kill the messenger wey talk before say the righteous man go come and una go give am to wicked people and dem go kill am. Na una receive God law wey he send through him angels but una no obey am. As the council members hear all the things wey Stephen talk, dem come dey vex well well. But Stephen wey God dey use well well look straight go heaven come see god glory and jesus christ wey stand for god right hand na him he shout look i see heaven wey open and i see jesus christ god pikin stand for him right hand but the people close their ear begin shout and all of them come rush am Wen dem don drag am go outside for di temple, dem come start to dey stone am. Den dem come pull all dia cloth give one man wey dem dey call Saul make e hold. As dem dey stone Stephen, e come pray. Oga, Jesus Christ, make you receive my spirit. so e fall for ground come shout my papa abeg make you no count this sin against them. when e talk so finish e come die